וועלקאם בעק טייערע אידן צו צווישן אונז נאמבער הונדערט און זיבן מיטן טערעפיסט יוסף זאב דרייווער, שלום עליכם יוסף זאב צום הונדערט און זיבעטן מאל. עליכם השלום פנחס.
אקעי, צאמער היינט א שטיקל שווערע שאלה, א שווערע שטיקל. אקעי לאמיר איך איר פארלייגן די שאלה, יוסף זאב וועגן דעם ביסטו דאך די עקספערט. און דו האסט עס ענטפערן. אקעי.
בעזר השם.
לאמיר זעהן צו די שאלה איז אין די עריעס ווי איך בין עקספערט. אקעי.
סאו ס'איז א. עס קומט פון א זעכצן יעריג מיידל וואס האט א נאנטע חבר'טע, זייער א נאנטע חבר'טע, וואס צווישן זיי האט זיך דעוועלאפט אסאך טראסט. יא, מיט א גרויסע מאס צוטרוי. יעצט, די חבר'טע פון איר האט מיט אפאר וואכן צוריק גענומען אן אלטן טעלעפאן און קאנעקטעד צו ווייפיי. אקעי. יעצט נאכדעם האט צו די חבר'טע געגעבן פאר די שאלות די בעטערי במשך א וואך ווייל זי האט זיך נישט געטראסט. למעשה האט זי נאך א וואך צוריקגענומען די בעטערי, דהיינו ווייטער גענוצט דעם טעלעפאן. סאו די חבר'טע האט איר אנגעזאגט נישט בשום אופן צו דערציילן פאר די עלטערן און ס'וועט איר זייער באדערן, זי וועט זיין זייער אפסעט אויב יא. אבער איך פרעג די שאלות, איך האב א אחריות, איך פיל א אחריות אז יא, סאו די שאלה איז, איך פיל א אחריות יא צו זאגן פאר די עלטערן, אבער איך וויל נישט צוברעכן אונזער טראסט, וואס טוט מען?
הום.
דאס איז א גוטע דילעמע.
יא. וואו. ס'איז, איך קען זאגן, ס'איז מסתם דא א א דעת תורה, וואס איינער וואס קען די מצב פארשטייט די ענין וואס וואס יענער וואלט ווען געזאגט, וואס די דעת תורה וואלט ווען געזאגט. אבער יא, ס'איז א שווערע שאלה, נו. רייט, סאו די ערשטע זאך וואס איך טראכט איז טאקע דאס. דארפסט זען צו קענען טרעפן א ריכטיגע דעת תורה וועם דו קענסט פרעגן דעם שווערע דילעמע. און נישט סתם א דעת תורה ווערסלע וועל איך מיך גרינג מאכן און נעמען די ערשטע טעלעפאן נאמבער וואס איך טרעף, באמת איינעם ע ר וואס וואס אדער קען די נושא אדער קען די פעמיליס און אויב איז דא ביידע איז נאך בעסער. יו נאו וואט, היינט, כ'מיין אסאך מאל איז אזוי אבער היינט גיי מיר נישט גיי איך נישט ענטפערן דעם שאלה.

פון איין זייט איז דא, כ'מיין אויב איך וויל עס צוזאמנעמען, פון איין זייט איז דא די טראסט אישו, איך האב אויפגעבויט א שטארקע טראסט צווישן מיך און די פרענד, און פון די צווייטע זייט פיל איך ווי ס'איז דא זייער א גרויסע אחריות. יא.
סאו, און דו פרעגסט אין די שאלה אז דיין, דו פילסט ווי דיין אחריות שטופט דיך. צו גיין ברעכן די טראסט און זאגן פאר אירע עלטערן. סאו פאר מיך, פון מיין פוינט אוו וויו, פון דעת בעל הבית, יא רוף עס עקספערט, רוף עס וויאזוי דו ווילסט, פון מיין סימפל בענקל וואו איך זיץ, זעט מיך עס אויס ווי זייער א נישט ריכטיגע זאך צו טון. מ'טאר נישט צוברעכן טראסט, ספעשעלי נישט אין דעי עידזשעס. אזוי וואלט איך געזאגט מיט מיט א אונס פון זהירות, יא, אז די עכטע תירוץ דארפסטו הערן פון א דעת תורה. און איך וויל נישט זאגן. וואס דו זאגסט דערווייל איז וואס זאב איז אז ס'איז דא צוויי שטארקע צדדים דא, און יא, און דאס איז די שאלה. און און ביידע זענען ריכטיג אין א געוויסע זין, הגם.

אה, כ'האב א גוטע עקזעמפל. ביי אונזער פיעלד פון טעראפי און סאושעל ווארקער, סייקאלאדזשיסט, קאוטשעס, אדער אלע פון די מענטל העלט און אין די העלפינג פיעלד, איז איינע פון די קאור עטיקס וואס איז דא ארום דעם איז קאנפידענטשיעליטי. כ'וואלט געזאגט אפשר די ערשטע, די שטערקסטע. עם כל זה, איז דא א זאך וואס הייסט מענדעיטעד ריפארטינג. אקעי אז אויב, איך וויל נישט אריין גיין אין אלע, אויב יענער איז אין א סכנה לאמיר זאגן, אויב יענער איז אין א סכנה, אדער אויב דו ביסט געוואר געווארן פון א, פון א, למשל ביי די עיקר זאך איז אביוז, אויב איינער האט געטשעפעט, געשעדיגט, אדער זיך אויפגעפירט אין א שלעכטע וועג מיט א, מיט א יונגער, מיט א יונג קינד וואס איז געווען אונטער זייער אחריות, אקעי.
אדער מיט א עלטערע מענטש וואס קען זיך נישט קיין עצה געבן, אדער מיט א דיסעיבלד אדער אזעלכע זאכן, איז דא א חוב צו ריפארטן. אקעי, טאמער טאמער איז דא א סכנה. אפילו אויב ס'איז נישט יעצט דא א סכנה, ס'איז צוויי עקסטערע זאכן. אה, אקעי.

אבער וויבאלד איך ווייס אז דו ביסט א סכנה פאר זיך, האסט מיר געזאגט אז דו גייסט, ביסט אזוי גערעגט אז דו גייסט נעמען א מעסער און דו גייסט הרג'נען יענעם און יענעם, איך האב מורא, איך, סאו איך מוז פארציילן פאר די פאליס, אדער אזעלכע, אזעלכע סארט זאכן. יא, אדער ווען א מענטש גייט זיך אליין שעדיגן, כל מיני אזעלכע סארט זאכן. וואס איך מיין צו זאגן איז, אז די כלל פון קאנפידענטשיעליטי האט א יוצא מן הכלל. איך וויל זאגן זייער קלאר, ס'איז נישט די זעלבע ווי דעם. אז יענער האט גענומען א בעטערי א טעלעפאן קאנעקטעד צו ווייפיי, הגם ס'וועט גיין זיין אנדערע וואס זאגן פיקוח נפש, איך וויל נישט אריין גיין אין יענץ, יענץ לאז איך איבער פאר הרב, אבער איך וויל נאר אויסשמועסן וואס די שאלה איז. סאו פון איין זייט איז מורא'דיג וויכטיג צו האלטן טראסט, טראסט איז די בעיס פון די פון די קשר, אקעי, ביי אונז טערעפיסט איז עס די קשר צווישן די קאנעקשאן פון די טערעפיסט און די קלייענט, און ביי איר ביי די פרענדשיפ איז דאס די בעיסיס, יעצט דו דארפסט וויסן ביי דיך אז אויב דו גייסט עס טון, גייסטו ריסקן אז די טראסט גייט ווערן צובראכן, און דו ווילסט נעמען אויף דיך די זאך אז די טראסט זאל ווערן צובראכן? דאס איז די זאך וואס דו דארפסט דארפן שוקל זיין אויב דו ווילסט עס טון. פון די אנדערע זייט זאגסטו אחריות, סאו פון איין זייט יא, האסטו אחריות, דו, יעדע אידיש קינד, כל ישראל ערבים זה לזה, אויב דו ווייסט אז יענער איז אין א סכנה פון אריינפאלן אין גאר טיפע פלעצער, אזוי ווי ס'איז דא כל מיני פסקים פון רבנים, לגבי די נושא פון אפענע אינטערנעט, פון די אנדערע זייט ווער זאגט אז ס'איז דיין אחריות און דיין ריספאנסעבילעטי, דאס דארפסטו האבן א רב וואס זאל דיך קענען זאגן וואס די תחום פון די אחריות איז, וואס די תחום פון די טראסט איז, און די, סאו דאס איז די ערשטע חלק, די צווייטע חלק איז אז לכאורה וואס דא דארף געשען איז א איך וואלט צוגעגאנגען, יא, כ'האב דאך נישט די, כ'האב נישט דא די בעלי דינים אין פראנט פון מיך, אבער איך וואלט צוגעגאנגען צו דעם אין זייער א קריעטיוו וועג. די ערשטע יסוד וואלט איך געזאגט איז, אונז ווילן נישט מאכן קיין שום שאדן. דו ווילסט נישט מאכן קיין שאדן אין קיין שום וועג. סאו, וויאזוי קענסטו טרעפן א וועג וויאזוי דו זאלסט קענען העלפן דיין פרענד אויף א תורה'דיגע און מענטשליכע ריכטיגע וועג לכתחילה אן צוצוברעכן די טראסט און אויכעט אן לאזן יענעם פאלן און אן דעם וואס דו זאלסט צופיל איבערגיין די תחום פון דיין אחריות און בלייבן א מכרת מקוה מער וויסן וואס דיין פלאץ איז. דאס וואלט געווען מיין דירעקשאן צו אי צו ווי איך וואלט געצויגן. און אן וויסן ווער ס'וועק ווער ס'וועט אלטאנעטלי משפיע זיין דא אויף וועמען פון די צוויי שמועסערס. חבר'טעס.

סאיז לכאורה די כח השפעה נישט שטערקער פון איינעמס כח השפעה איז שטערקער ווי די צווייטע סאו מ'ווייסט נישט ווער ווערט אינפלוענסן וועמען און ווער טוט שלעפן וועמען אין וועלכע דירעקשן סאיז אויכעט א מיין איך א סי פון אחריות. אחריות אויף מיך אליין. איך ווייס נישט צו איך וויל בלייבן אין א פרענדשיפ וואס ס'קען זיין אויב יענער קען איבערגיין אזעלכע באונדעריס וואס די רבנים זאגן אונז זייער קלאר אז מ'זאל עס נישט טון. ס'איז עפעס וואס זי מוז באהאלטן פון די עלטערן. יא, יעצט, יעצט, שוין, האט ער עס געמענטשענט די עלטערן, דו ווייסט קיינמאל נישט וואסערע קשר באמת וואס דיין פרענד האט מיט אירע עלטערן, און ס'קען זיין אז דווקא דורכ'ן זאגן און פארציילן פאר די עלטערן גייסטו גאר מאכן די פראבלעם סך סך סך גרעסער. דו גייסט מיינען אז דו ווילסט אויפטון עפעס, דו ווילסט ארויסהעלפן, און ס'קען גאר ארויסקומען אז אז דו גייסט גאר אסאך שאדן מאכן וועגן ס'איז דא עלטערן וואס קענען נישט האנדלען און זיי ווייסן נישט וויאזוי צו דילן מיט דעם. און דא קומט אריין, חוץ פון דעם דעת תורה וואס אונז האבן פריער גערעדט וואס איז וויכטיג, איז אויך וויכטיג צו רעדן צו א מענטש וואס קען דיך גאנץ גוט און אדער וואס קען אויך יענעם אדער קען יענעם. סאו דאס איז די. יסודות פון די איידיע וויאזוי איך וואלט צוגעגאנגען צו דעם צו דעם דילעמע. ועל כולם, די בעסטע וועג און וואס ס'קען זיין אביסל איינגעשטעלט אבער ס'איז אייביג די ריכטיגע וועג, יא, די בעסטע וועג אריבער איז דורך, יא, די בעסטע וועג צו אריבערגיין צו דיעלן מיט א סאבזשעקט איז צו אריינגיין אין, די בעסט וועי טו גאו אווער סאמטינג איז טו גאו טרו איט. אקעי ני. אין די קעיס?
אין די קעיס, רעד מיט איר אפן אויף דעם, זאג איר אפן וואס דיין דילעמע איז, און דו דארפסט אויך וויסן וואס דיינע באונדעריס זענען, וועגן א חלק פון די נושא איז טראסט, א חלק פון די נושא איז באונדעריס, א חלק פון די נושא איז, אזויווי איך רוף עס מכיר את מקומו, וואס איז דיין ריכטיגע פלאץ, וואס איז די עקספעקטעישן, ווייל איך האב א פארטנער מיך וואס הערט א קריי אוו העלפ. פון דיין פרענד. דיין פרענד ווען זי טוט די אלע זאכן ס'איז ווייזט אז עפעס א א נייגער וואס קען זיין ס'הייבט זיך אן פון א געזונטע פלאץ נייגעריקייט וואס יעדע טינעידזשער האט וואס יעדע געזונטע קינד קוקט און א צוויי דריי יעריג קינד האט אויך א מורדיגע נייגער אין די וועלט די פראבלעם מיט אינטערנעט ספעשעלי מיט אפענע אינטערנעט איז אז ווען ס'איז נישט דא קיין סופערוויזשען ווען ס'איז נישט דא קיין פילטערינג און בכלל אפילו מיט פילטערינג און מיט סופערוויזשן איז אויך דא די פראבלעם אז דו ווייסט וואו ס'הייבט זיך אן אבער דו האסט נישט קיין אהנונג וואו ס'ענדיגט זיך. און אסאך מאל די פרעמדע אליינס וואס זאגן לייק ווען מיט דעם וואס זי שלעפט דיך אריין און גיבט פאר דיך די בעטערי איז דא אין דעם אזא אזא אביסל א טיפערע דיינעמיק פון we are in this together אונז זעמיר אזוי ווי צוזאמען כאפסט אביסל וואס איך זאג? מיכאל איך קען נישט קענסט אביסל אויסשמועסן וואס איך. אז בעסיקלי זי האט דיך זי האט דיך נישט סתם גע נישט זי האט נישט סתם געשערט עפעס וואס זי טוט, נאר זי האט דיך בעצם אין א געוויסע וועג אינוואלווד, און ווערן אינוואלווד אין עפעס פון וואס דו ביסט נישט מסכים ביסטו זיכער נישט מחיוב. אקעי. סאו דאס סאלווט נישט די עצם אישו, אבער דו ווילסט א אזוי איך מיין אז דאס ווילסטו, דו ווילסט ארויספוינטן אז דא איז דא נאך עפעס דא איז דא נאך עפעס א פרט וואס מ'האט דערווייל נאכנישט געטאטשט, וואס זי האט נישט אינקלודעט אין די קוועשטן, אז יעדן האט דיך אינוואלווד אין עפעס, און די אינוואלווד מוזטו זיכער נישט זיין, און בכל אופן ביזטו שוין יעצט געווארן אינוואלווד, נישט סתם זי געשערט א סיקרעט, נאר זי, כ'וויל נישט נוצן די ווארט גענוצט אין א נעגעטיוו וועג, הגם ס'קען זיין אז ס'איז דאס, אבער. זי טייטש עס אפ נעגעטיוו פאזיטיוו, אבער זי האט דיך גענוצט, זי האט דיך דעפענעטלי אינוואלווד. זי יוזט די פרענדשיפ פאר עפעס וואס דו ביזט נישט מסכים. וכו' אזוי איז משמע פון די קשיא. קען זיין אז די ארידזשינעלי צו האלטן א בעטערי וכו' צו אפהיטן יענעם האסטו געקענט באשטיין מסכים צו זיין אבער די האסט נישט געכאפט דעמאלטס אין וואס די לייגסט דיך אריין. ריכטיג, ביסט גערעכט. יא, דאס איז מער פונקטליכער געזאגט, יא. יא, יעדע ווארט וואס די האסט פריער געזאגט איז עולם ומלואו, עס איז דא אזויפיל אויסצושמועסן אין יעדע, דאס איז די סיבה פארוואס איך האב געקענט באשטיין. דיך צו זיך צו באציען צו די קוועשאן הגם אין די קעפעסיטי פון די ליין קען מען אונז נישט געבן דעם תשובה פונעם דעת תורה אויף די קוועשאן ווייל מען קען אזויפיל לערנען פון וויאזוי א דילעמע וויפיל קוועשאנס און וויפיל סאבדזשעקטס און וויפיל זאכן מען דארף אריינעמען און יעצט קען מען אונז פארשטיין צו עפרישיעטן רבנים אדער עכטע פראפעשענעלס ווען זיי געבן א תשובה און א הדרכה. וויפיל זאכן זיי דארפן ארייננעמען אין באטראכט כדי צו קענען געבן דעם תשובה. יא.
נאך איין נקודה וואס איך כאב נישט קיין מסקנה ס'איז בכלל נישט רעלעוואנט דא, אז די די איין די ערשטע צד פון ברעכן די טראסט יא, ס'קען זיין אז ס'איז נאר אין די נעים אוו יושר אין די נעים פון פרענדשיפ יא די דא א טראסט, אבער געווענטליך ווען מען שטייט ביי אזא מצב, מען איז אזוי נאנט און מען האט אויפגעבויט א טראסט, איז דער טראסט געגאנגען ביידע וועגן, און דאס מיינט אז יענער, איך האב געדארפט אים זיין וואלנערעבל פאר יענעם, און יענער האט יעצט, אגעין, איך וועל פאר לעק אוו בעטער ווארד, איך וויל נישט מיינען צו נוצן קיין עקסטרעמע זאכן, יענער האט יעצט וועפנס קעגן מיר אויכעט, לכאורה, נישט דווקא שלעכטע זאכן, אבער. יענער קען מיך, איך בין כמעט דורכזיכטיג פאר יענעם, און ברעכן די טראסט קען מיך אויך צוריק קומען בייסן, סאו דא קען זיין א געוויסע פעיר אויכעט. יא יא איך הער פון דיך זייער שטארק אין מיין שפראך, דו רעדסט פאר א פארט וואס פילט אז מיט דעם, איך וועל עס פשוט אויסברענגען אין מיינע ווערטער, וואס מיט דעם וואס זי האט דיך געגעבן דעם בעטערי און דו האסט מסכים געווען צו זיין דארטן, ביסטו שוין אויכעט אביסל אינוואלווד יעצט און ווען דו גייסט און ווען דו גייסט זאגן פאר די עלטערן גייט זי אויך קענען זאגן זאגן העי זי האט אויכעט געוויסט און זי האט געהאלטן. צי דאס אדער אנדערע זאכן וואס זי ווייסט וועגן מיר נישט נעסעסערילי שלעכטע זאכן אבער גענוג פערסענעל און פרייוועט זאכן זאכן וואס איך וויל זיין זייער זייער. וואלנערעבל זאכן וואס מ'שעירט נאר אין א טראסטינג רילעישאנשיפ
יא אמת. אמת, רייט, און דאס איז די קאמפלעקסיטי פון די שאלה, און ס'ווארפט אסאך ליכטיגקייט אויף בכלל די נושא פון פרענדשיפס, באונדעריס, טראסט, למשל, איך גיב א דוגמא, אויב דו דעסיידסט צו יא ברעכן די טראסט, איז דא א וועג וויאזוי עס צו טון? גיב א קוק, אנפארטשענעטלי איז דאס און דאס די סיטועשן, איך פיל נישט ווי איך קען האלטן די זאך מער, און איך טו עס פאר דיין טובה און פאר מיין טובה, און איך מוז, איך קען עס מער נישט שלעפן ביי מיך אליין, קום לאמיר טרעפן צוזאמען איינעם וואס אונז ביידע טראסטן וואס אונז פילן אז יענער גייט נישט, און ס'איז לאו דווקא יענעמ'ס עלטערן וועגן ס'קען אמאל זיין אז יענעמ'ס עלטערן זענען נישט די ריכטיגע, און איך וואלט איך בין זיכער אז אסאך רבנים און מחנכים וואלטן מסכים געווען מיט די זעלבע זאך אז נישט יעדע זאך דארף מען אייביג טעקעווען מיד שערן מיט די עלטערן, מען דארף עס ס'איז מסתמא דא א שטארקע סיבה אויכעט פאר דעם, און אסאך מאל איז פארקערט ניין דווקא יא שער עס דווקא יא מיט די עלטערן, סאו איי קען נאט ענסער דעט באט איך קען דאך אויסשמועסן די די. די דילעמע, איך קען דאך נישט מוזן די זאכן וואס איך טראכט אז ס'איז רעלעוואנט פאר די סאבדזשעקט.
שוין, דער אייבערשטער זאל פירן אויפן גוטן וועג, ס'זאל זיין די תוצאה וואס ס'דארף זיין. אה, נאך א נקודה, אז איך בין דיר זייער דאנקבאר און איך קוק דיר זייער שטארק ארויף פארן ארויפברענגען די שאלה דא. פארן אריין שיקן און פארן עס פארן עס נישט נישט גיין און געבן א טשוז גרינגערהייט יא צו צוגעבן א ברעך די טראסט אדער צו קאמפליטלי האלטן בסוד און און גיין אגענסט דיין אייגענע וועליוס.
שוין. פיין. שאלות פאר דער פראגראם אזוי ווי די אדער גרינגערע אדער אפילו שווערערע? קען מען שיקן? עניטינג, עני דילעמע, מ'קען שיקן, אונז העמיר דאס הערן צו אונז ווילן עס ארויפברענגען אדער נישט, אדרבה אונז ווילן וועלכע טייפ מ'קען, לייק, די שיק קודם.
אקעי, אדער אויף טעקסט אדער א קורצע קלארע מעסעדזש צו טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר. טערעפיסט יוסף זאב בראווער, טרי פאר סעווען פאר סעווען זירא עיט וואן פייוו וואן, די נומבער צו מאכן אפוינטמענטס, א גרויסן שקויעך יוסף זאב. קאלטער.